Sor Michaela, grazzi talli aċċettajt li tiġi fuq Kellimni. Grazzi lilek tal-istedina. Speċjalment li naf kemm inti tkun busy u li qomt fit tlieta ta' filgħodu biex tkun tista' tiġi għal dal-podcast, ġifieri minn qalbi vera napprezza. Thank you. Thank you. U meta ltqajna jiena u inti, jiena kont naf xi affarijiet fuqek għax ġieli rajt intervisti tiegħek, però A Tkellimna ħafna fuq il-passat tiegħek, fuq il-preżent tiegħek u naħseb l-affarijiet li inti ħa tgħid u taqsam illum ħa tgħin ħafna ħafna nies. Praise the Lord, thank you. Għalina mmorru naqra lura lura lura meta kont għadek żgħira, inti kont qed tgħidli kemm Kont imqarba l-iskola. X'kont tagħmel? Ħafna, ħafna. Għaf għajli l-affarijiet li kont tagħmel. Pratikament jiena very mischievous, ma nafx kif tajt bil-Malti, mhm. nivvinta nivvinta l-inkwit kienu jgħidu li eh, eh, eh. ma Hekk, affarijiet li għalija kienu very, very enjoyable, fun, ġifieri kont nieħu gost nagħmilhom, pereżempju ninżel, jien kont noqgħod ir-Rabat u ninżel il-Wied tal-Isqof ħdejna u dak iż-żmien tinżel il-wied tara parti ta' żrinċijiet mhux bħal llum pereżempju. Ti għadtieli, bdejt ngħid imma żomm dieħlhom, ta' jew vera qalithili. Le, vera, ta'. Verissmu. Naqbad vażett żrinċijiet, ħadthom miegħi l-iskola u tlaqthom jaqbżu fil-kurutu. U daw iż-żrinċijiet allura huma jaqbżu fil-kurutur, ovvjament, għax huma u meta ma jkunux fl-ilma jsiru sticky iż-żrinċijiet. Bdew jaqbdu magħhom ħafna suf ukoll. Minn mal-art. Allura, tipo, jaraw, all right, kien hemm minn beda jinduna l-iżrinċijiet, imma kien hemm minn beda jara balla suf toqmos. Iġġennu, iġġennu. Kont tagħmel affarijiet perikolużi wkoll. Għax kont kont biex taħrab mill-iskola. Ija, ija, kont naħrab mill kenna dik li ngħidula l-pink hall aħna. L-Imdina, għax aħna l-iskola tagħna Saint Dorothys, l-Imdina, fuq il-Bastions, eżatt. U kellna gallarija, kellna hall u kellna gallarija li tiġi bieb ma' bieb mal-fontanella. U kont naqbeż iċ-ċint, jiġifieri, one step, one wrong step u tinżel il-Bastions, hawn is-sur. Ma nafx kemm-il sular. Ma nafx, ħafna imma, ħafna. Imma ma kontx nibża' assolutament. Ma kontx taħseb fihom dawn l-affarijiet. Le, le, kont, u Affarijiet li kont nagħmilhom mhux l-iskola biss, tara ġifieri, anke d-dar, tipo id-dar hekk kont, il-mamà pereżempju ssakkarni fil-kamra biex noqgħod hemm suppost nistudja, noħroġilha mit-tieqa, naqbeż iċ-ċint u naħrab, ninżel mal-katusi. B'mod naqra iktar serju però, jiena naf li Inti kont imqarba ħafna u kont tagħmel dawn l-affarijiet dawn l-affarijiet għax kien hemm affarijiet oħra għaddejjin f'ħajtek dak iż-żmien. Li fil-fatt inti kont għedt li kien hemm ħa ngħidha bl-Ingliż, it was a clear signal for attention. Għedt li kien hemm waħda sister biss. Aha, aha. They were, there were underlying problems u, għalkemm jiena minn dejjem, ġifieri, mindu kont żgħira fuq ruħi għax il-mamà dejjem niftakarha tgħid, di laqtet il-borma, aħna qegħdin tmienja aħwa u hemm ħamsa subien, u mamà dejjem tgħid li jiena iktar imqarrba minn dawk il-ħames subien f'salt. Ġifieri minn dejjem kont hekk, imma mbagħad ovvjament meta bdew il-problemi f'ħajti sirt naqra iktar fuq ruħi, iktar ribelluża, iktar. Il-kelma hija ribelluża. Eżatt. Mhux vera, għax inti għedtli għedtli li meta kien hemm sister li minflok tgħajjat miegħek ġiet issaqsik x'għandek. Hija, hija, hija. X'ġara? Vera kont dak iż-żmien ma kontx konxja eżatt tipo illum il-ġurnata napprezza il-ħsieb tagħha li rat xi ħaġa fija li mhijiex normali qed tagħmel hekk għax hemm xi ħaġa oħra at the background. Però inti bżajt. Eħe, eħe. Tgħidilha. Ma tkellimx magħha, imma xorta li approċċjani xi ħadd u ħa interess fija mhux sempliċiment ħin kollu naqla' il-detentions u jtellgħuni l-iskola s-Sibt biex noqgħod f'klassi vojta waħdi nikteb l-essays jew naħdem il-karti tal-maths. Jiġifieri, dil-proxxmu interessat ruħha u Jien naħseb kienet professjonali wkoll għax dinha sister tal-Bon Pastur kienet, Good Shepherd Sisters, u huma dawn il-Good Shepherd Sisters ikollhom unmarried mothers u jieħdu ħsieb qisu ħafna sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja. Għalfejn ma ftaħtx qalbek magħha? Jien bżajt ħafna u kont imbeżża' jiena għax jiena dejjem kienu jirrikattawni. Għax il-persuni li kienu jużawni u jabbużaw bija kienu dejjem jirrikattawni u kienu dejjem, pereżempju, Mela, ejja mmur naqra lura. Forsi għax dak li jkun qed jismagħna ma jafx fuq xiex qed tirreferi. Inti kont sesswalment abbużata għal għaxar snin. Ekku. Minn mindu kellek seba' snin. Sa sbatax-il sena. Sa sbatax-il sena. Eżatt. U l-persuni li kienu jabbużawk kienu ibeżżaw. Ovvjament, u eħe. Biex ma tikxifx. Biex ma nikxifx, eżatt. Kienu jgħidu l sister? Hemm kienu jgħidu li li li qed jiġri li t-tort tiegħi għax jien mqarba, għax jien pastaża, għax jiena hekk jistħoqqli. U kienu jgħidu li jekk tikxef, jekk speċi tgħid x'qed jiġrilek, ħa jiġrilek ħafna agħar minn hekk. Ħa jkollok iktar konsegwenzi koroh. Allura, ovvjament kont nibża'. U s-sitwazzjonijiet tal-affarijiet kif ġraw, qishom ikkonfermaw li bħal speċi għax adulti li suppost ipproteġewni, ma pproteġewnix iktar tipo għajruni u qaluli ħaqqek, mhux għax għax qabbduhom jew għax, per eżempju, mhux għax għadtilhom jiena, imma raw l-affarijiet isiru, il-fatti, ġifieri, qed isiru, u flok ipproteġewni, tifla żgħira ma tkunx taf tipproteġi lilek innifsek. Int qed tgħid, jiġifieri, mhux mhux min kien jabbużak Għax min kien jabbużak sesswalment kien jabbużak ukoll verbalment. Eh, żgur, mela. U int qed tgħid in-nies tal-madwar li qishom kienu jafu. Ekku, ekku. Ma, ma pproteġukx. Eżatt. Fil-fatt inti kont għedt li kont tfalli l-iskola. Ija, ija, ija. U anke waqt, waqt l-iskola, pereżempju, Naħseb, at the back of my mind, ma kellix moħħ nistudja u nikkonċentra fuq il-lezzjonijiet u hekk. Allura bħal speċi kont nitlef ħafna mil-lezzjonijiet u anke min jaf kemm il-darba ġifieri tipo iddisturbajt il-lezzjoni allura t-teacher kellha tkeċċini barra mill-klassi. Dak iż-żmien kont Għax huma kienu jgħidulek li inti tifla pastaża. Ħafna, ħafna, ija, ħafna kienu jgħiduhieli. Allura inti kont tqum filgħodu u tgħid. Jien kont ngħid, imma tipo llum se vera se noqgħod brava, vera se nkun kwieta, vera se nagħmel kollox li jgħiduli u kif suppost biex żgur ma jiġrulix iktar dawn l-affarijiet għax jekk toqgħod brava ma jiġrulekx la inti pastaża ħa jiġrulek jekk toqgħod brava ma jiġrulekx. Imma xorta, xorta kienu jiġru. dawn l-affarijiet. Kif tkont tħossok lejn Alla dak iż-żmien? Ifhimni, dana beda f'età vera żgħira u inti fl-innoċenza tiegħek ma tkunx tipo tista' tirraġuna ma' Alla, imma kont kuljum nitolbu lil Alla biex Dawn l-affarijiet jiefqu jiġruli u ngħidlu, Please Ġesù, please ħa nkun vera brava llum, please tħallihomx jiġruli iktar dawn l-affarijiet. U mbagħad iktar ma bdejt nikber u għalaqt erbatax-il sena, pereżempju, bdejt nintela' bir-rabja lejn lejn Ġesù, lejn Alla, bdejt ngħid, Jekk dan Alla li jien immur tipo id-duttrina, l-mużew u jgħiduli Alla huwa mħabba, U Alla huwa mimli ħniena lejn il-bniedem, Alla jħobbna. Jekk huwa vera hekk, allura lili ma jgħinnix, għaliex ma jridx jgħinni? Allura jiena, tipo, vera jistħoqqli hekk? U jekk verament hemm Alla kollu mħabba, ehm, Għaliex qed jagħmilli hekk lili? X'għamiltlu jien lil Alla biex lili qed tipo jpattieli b'dan il-mod? Fil-fatt inti għedtli wkoll li ta' età żgħira darbtejn ppruvajt ittemm ħajtek. Ija, ija. L-ewwel darba kellek fortin. Eżatt. X'għamilt ta' fortin? Ħadt ħafna pills, ħafna pills sfortunatament Tipo, ma kellix, mhux sfortunatament, fis-sens li. Naħseb jiena fortunatament. Eħe, fortunatament, ma kellix kuraġġ nagħmel affarijiet li jtemmulek ħajtek instantly. Minnu fih, eżatt. Imma kont naf li jekk tibla' ħafna pinnoli, imma thank God il-pinnoli li ħadt kienu pinnoli tal-allerġija u rqadt ħafna u thank God għadni hawn. Pero ta' sittax-il sena. Iva, iva. Erġajt. Ija, iva. Ta' sittax-il sena erġajt pruvajt u sfortunatament ma tipo spiċċajt l-isptar ma. Blajt ħafna. Iva, iva, iva. Għat li spiċċajt l-isptar un bat spiċċajt Mount Carmel u Le, Mount Carmel. Kellek, kellek il-ċaħad dejjem miegħek, iva, supervisor. Iva, iva l-isptar kelli ċaħad dejjem miegħi. Emmek Mount Carmel ma morċ għaliex. Mhm. Konta dek zaħira. Jiena konta dni zaħira. Aħna lina għal-familja tagħna tipo li kollok bżon psikjatra kienet tabu. Oh, nista' nimmaġina. Anke l-papa tiegħi, per eżempju, l-iskola kienu qalulu, il-head tal-iskola tiegħi kienet qaltlu t-tifla għandha bżonn tkellem psikjatra. Issa di ma kinitx taf minn xiex kont għaddejja, tipo minħabba l-behaviour tiegħi allura qaltlu hekk. Kien ħadha ħafna bi kbira. Żgur għax dak iż-żmien naħseb qisek qisek qed toffendih il dak li jkun. Ija, ija. Imma thank God għax hekk ngħid, ngħid bħal speċi rnexxieli bl-għajnuna t'Alla għax setgħu l-affarijiet setgħu marru ħafna agħar. Mara f'liema sitwazzjoni kont kemm kont f'dalma Iva, iva. Biex tasal tgħid. Ħafna ta' dlam. Kont, kont tipo desperate u missejt ilqiegħ nett ma kontx niflaħ iktar. Kont inħossni anke mill-ħbieb u hekk, l-ħbieb tal-iskola u hekk rejected li kulħadd jarani bħala outcast. Ma dan, u ma kif taqbad tajt, ma stajtx nirrelata tajjeb ma' persuni li ngħid għandi fiduċja fihom, qed tifhem? Jiena nieħu pjaċir, imma l-kelma mhux nieħu pjaċir, però nieħu pjaċir nisma' nies bħalek jgħidu l-istorja tagħhom u issa ħa nkomplu għax xi kultant aħna niġġudikaw u għax dak fuq drogi u għax dak ipprova. U niġġudikaw ma nkunux nafu għalfejn għax ġeneralment kull min qiegħed hemm u għax qed tiġor toqol fil-fatt inti spiċċajt fuq drogi u spiċċaj f'kumpanija ta' satanisti. Ta' satanisti. Eżatt. li irrakontali x'kont tara. Jien imbagħad ta' qisu for sixteen propjament imbagħad wara li spiċċajt mill-sekondarja St. Dorothy kont dħalt nipprova nkompli nistudja il- Dak iż-żmien, bħal illum il-Junior College, imma dak iż-żmien kienet il-Higher Secondary. Higher Secondary. U xi ħaġa kienet ġo fija li kont tqisni kalamita għat-trouble, pereżempju. Jiena ftit snin iżgħar minnek. Jiena niftakru, mbagħad kien ġie s-sixth form. Hekk kien, però jiena niftakar kien hemm ċertu post hemmhekk li kien iffrikwentat minn ħafna drogi u ħafna Sa jiena kont noqgħod il-bogħod minn dawn l-affarijiet imma inti kont kif qed tgħid inti kalamita. Kalamita. U mill-ewwel ġifieri għamilt ħbieb ma' ċertu żgħażagħ li vera kultant jgħidulek l-apparenza nganna imma dak iż-żmien kif naqbad ngħid mhux għax rajt xi ħaġa fihom li tipo daw x'inhuma libsin cool pereżempju, imma rajt hekk vibe, ħassejt vibe fihom hekk enerġija li kienet tiġbidni. U jiena kif għedtlek kont fuq ruħi. Kont inħobb ħafna r-rock music, Allura dawk kienu kollha rockers u U minn hawn ma rridux ngħidu li min hu rocker huwa Le. persuna Assolutament. ħażina, ġifieri dik nagħmlu hemmhekk, imma dak iż-żmien dawk kienu n-nies li ltqajt magħhom. Eżatt. Le assolutament ir-rockers mhumiex nies Mhux hekk, ħżiena. Mhux hekk, mhux hekk. Għandi ħafna ħbieb rockers u napprezzhom immens. Pero. Ma kont ninżel il-kentin u daw kienu jkunu qed jagħmlu burdell hemmhekk fil-kentin u eh, spiċċajt nintafa' magħhom hemmhekk u ovvjament imbagħad minn ħaġa ġib għall-oħra nimmissja l-lessons, noħorġu morru l-blue bar u morru track bar. Umbat bdew għaddejjin drogi u I mean mhux qed ngħidlek drogi li issib illum. Tipo eh, drogi bħal Il-ħaxixa kienu jgħadduhielna ġo l-kaxxi tas-suffarini, pereżempju. Konna nisniffjaw il-glu, konna pereżempju nixtru xi tip ta' x'jgħidulhom hawn, kalmanti. Oh wow! Dak iż-żmien, per eżempju, ma kellekx bżonn prescription. Jiġifieri mhux id-drogi li ssib illum il-ġurnata. Eżatt. Hemm tipo tmur tmur ġo pharmacy u jekk titlobhom Valium, per eżempju, ituk il-valju ma kenniex bżonn prescription dak iż-żmien għal mhm. ċertu tablets. Mhm. U ma kontx immur jien imma sħabi li kienu skużawni, ftit ikbar minni kienu iġibu jqasmu li jenna u hekk. Allura u nixorbu ħafna xorb, ġifiri, min jaf kemm mort. U kontu tħaltu. Ovvjament. Eżatt. Il-pinnoli u xorb. Ekku. Min jaf kemm mort għand oħti fis-sakra x'kont ngħidilhom, Jekk, jekk l-isker toħdunix id-dar, għax il-mamà u l-papà kienu jagħmlu storja, eh, ġifieri jirrabjaw ħafna, għandhom raġun, ta' ġifieri, m'iniex qed ninkoraġġixxi xi ħaġa li tisker. Imma mbagħad ħafna minn dan il-grupp, għax konna grupp kbir, ta' ġifieri tista' tgħid naħseb konna xi 28, 20, wow. 29 żgħażagħ, kollha wow. qed nattendu hemmhekk higher secondary u sixth form. U mbagħad bdejt inkellem ġuvni li kien qiegħed f'dan il-grupp u dana kien stidinni għal mhux faċilment hekk ta' ġifieri jistidnuk u jdaħluk fil- tipo f'konfoffa magħhom kif ġib u leħaq, joqogħdu ħafna. Satanisti dan qegħdin nitkellmu ovvjament. Joqogħdu ħafna attenti, ġifieri kont ili qisni noħroġ magħhom, nattendi magħhom xi parties u hekk. Imbagħad kien qalli isma' aħna llejla ħa niltaqgħu San Pawl il-Baħar ġo dan il-flat u se jkollna tipo ta' black mass u qalli jekk trid tiġi You're welcome. U speċi ma kellix għax ngħid le, fis-sens. Inti dak iż-żmien. I couldn't be bothered jekk kienux satanisti jew le. U Alla għalik kien xi ħadd li kważi kważi rrid tpattilu. Ija, ija, ija. Kont irrabjata għal Alla, kont irrabjata. Imma ħa ngħidlek imbagħad inħsad ta' meta mort hemm għax Ma konċi preparata x'sensib ġifiri u meta bdew ir-ritwali tagħhom l-ewwel net kien jużaw Ouija boards u mhm. affarijiet hekk u mhm. għalkemm tkun naqra xettika tibda tajtu l-edhom mhux vera bħal speċi spirti u hekk. Mm. Imma mbagħad meta tibda tara l-affarijiet jiġru quddiemek, titwerwer, jien twerwirt almenu. Għidilna Għax, pereżempju, waqt din il-Black Mass, wara tgħallimt, wara sirt naf li di jgħidulha Black Mass, x'ħin bdew ikażbru s-sagrament, kellhom l-ostji kkonsagrati, u bdew ikasbru s-sagrament u jidgħu u jixħtu lil Alla u jobżqu fuqhom u jagħmlu pipì fuqhom u jgħaffġuhom taħt saqajhom u da da kbir kien hemm mad-dawra ġifieri tal-kamra kien hemm mixgħulin ix-xemgħa. Issa Tipo xemgħa, taf inti dawn ix-xemgħat il-ħomor? Eh, eh. Dak iż-żmien. Il-ħomor, ok. Eh, dak iż-żmien dawk l-iktar li kont issib tixtri xemgħat. U daw bdew itellgħu fjamma ta' kważi ġifieri mola metru. U il-kbir tagħhom li kienu jgħidulu l-Amoeba kien hekk jgħid pereżempju iktar iktar iktar qed jieħu gost ix-xitan qed jieħu gost il U titla' aktar il-fjamma. U din il-fjamma litteralment minn xemgħa ġifieri żgħira togħla il-fjamma u rajthom b'għajnejk. U jmissuhom b'idejhom. Eħ, rajtha b'għajnejja, imissuhom b'idejhom, ġifieri jaqbdu n-nar b'idejhom u ma jiġrilhom xejn, ta, ġifieri, kienet xi ħaġa li werwritni. U jien dak il-ħin x'in rajthom jagħmlu hekk lis-sagrament, l-Ostja. Hekk, dħalt fija nnifsi, llum il-ġurnata nemmen li kien Ġesù, l-Ispirtu s-Santu li qisu Hekk fetaħli għajnejja, jew l-għajnej tar-ruħ tiegħi biex nara u ninduna x'qed jiġri, għax dak il-ħin, hekk, bdejt ngħid la daw qed, tipo, qed jikkalpestaw dan is-sagrament b'daqshekk devozzjoni, b'daqshekk ħeġġa, verament jemmnu li hemm Ġesù fih u x-xitan qed jirrispondi, hemm Ġesù verament fl-Ewkaristija, li jiena għalija sa dakinhar kienet biċċa ostja li tmur tiblaħħa u qisu qatt ma kien xejn. Qatt ma kont verament nemmen li hemm dejjem għallmuna li anke meta tidħol il-knisja hemm it-tabernaklu, hemm Ġesù sagramentat, tagħmel reverenza. Imma hekk sa dak. Imma qisek qatt Qisek ħadt il-validazzjoni. Hija. Għax mort in-naħa l-oħra qisek. Hekk hu. Fil-fatt naf li għedtli wkoll li ma kienx ikun hemm riħ. Le, le, xejn riħ. Kien ġurnata sajfija, pereżempju, u il-purtieri jperpru u l-persjani u t-twieqi jinstabtu. Ġifieri kienu affarijiet fenomenali u ġifieri jien għalkemm kont pulikarja u nagħmilha tal-bully, bżajt. Bżajt ħafna. Fil-fatt inti għedt li Li int konvinta li rajt lix-xitan. Ija, ija, ija, ija. Għax imbagħad ovvjament ikomplu jsiru ħafna atti sesswali u joffru anke joffru l-persuni jikkonsagrawhom bid-dilka lix-xitan u hemmhekk, eħe, hemmhekk rajt forma, forom ta' tip ta' annimal ma nistax niddiskrivi eżatt ġifieri l-kruha, naf li l-ġilda it was ġilda skin shiny bħalma tkun xi ħaġa tiżloq u mbagħad niftakar years after Qatt ma kont rajt għasfur jgħidulu summien jien, ma kontx naf bih dan u darba meta mbagħad years later ġifieri meta dħalt soru u kellna sister magħna Għawdxija u ħaditna d-dar għandha darba tlajna Għawdex ħaditna d-dar għandha u Il-papa tagħha kien irabbi s-summien u tellgħatna fuq il-bejt insomma biex naraw dan is-summien u kif rajt dan is-summien ir-rix tiegħu kellu l-istess pattern li kellu dan it-tip ta' annimal li kont rajt dakinhar u niftakar hekk ixxukkjajt. Qabadni l-bard ma' ġismi kollu għax it was a flashback. Jiena sister kont ħa nsaqsik imma issa qisha ġiet vojta d-domanda imma xorta. Għax jiena kont ħa nsaqsik imma ma kontx fuq drogi u and you were hallucinating forsi li kont qed tara din ix-xbieha. Ma naħsib, ma kontx fuq. Imma qed tiddiskriviha b'mod tant. Għax id-drogi mbagħad jiġu wara. Huma, jiena almenu partikolari, għax ovvjament min kien qed who was performing, dawk li kienu qed jieħdu sehem, jieħdu ħsieb dan ir-rit u jmexxu dan ir-rit u jieħdu sehem attiv fih, I was just a bystander, qisu jiena kont qiegħda hemmhekk qed nara, kont għadni l-ewwel darba li mort. Allura dawk Ma nafx kienux jużaw, assolutament ma nafx, kienux ħadu xi drogi qabel, imma jiena ma kontx ħadt, imma mbagħad wara, ġifieri waqt dan kollu, eħe hemmhekk joffrulek id-drogi. U jiena, speċi jiena kont inpejjep il-ħaxixa, ma kontx nieħu xi drugs tipo ecstasy jew affarijiet heavy drugs. Eżatt, eżatt, imma. Hekk, looking back, ngħid dawn l-affarijiet ġraw u għadni niftakarhom with a meaning, ġifieri, bi skop. Fil-fatt inti għedtli li dakinhar inti smajt leħen. Iva, iva. Jgħidlek? Insa kollox, ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. Mhux hekk. Għad li. Eh! Kellek vuċi li qallek I will take your life. Eh, b'dik iva, meta. U inti ħsibt. Imma dik meta kont għadtlu, Ġesù ma rridx ngħix iktar, ħudli ħajti, għax kont xbajt ngħix u tipo I had had enough, u għadlu, Ħudli ħajti, aqqas qed tħallini nneħħi ħajti, ħudli ħajti, la ma rridx ngħix, tħallinix ngħix iktar. U dak il-ħin, eħe, smajt, ma kienx waqt il-Black Mass proprju, imma dak il-ħin smajt din xi ħaġa hekk ġewwa fija tgħidli, iva, ħajtek noħodhielek. U inti ħsibt? Ħsibt li ħa mmut. Ħa jħallik. Eżatt, tikkommetti suwiċidju u jirnexxielek it-tielet darba. Però. Ja, ħammut, allura. Però. Kont ferħana tal-erwieħ mela. Kellu pjanijiet oħra. Kellu pjanijiet ah, kbar ħafna lik. Mm. Fil-fatt inti minn hemm għax dak li jkun qed jisma' jgħid kif tin kif tinqala minn hemm. Pero inti għedtli li l-mamma tiegħek kienet tmur ħafna l-knisja. Iva, iva. Kienet tmur ħafna il-healing service. Kont għedtli li dak iż-żmien kont imqarba inti. Kienet kanta il-mammi tiegħek għax di vera daħħaqtni. Li tkett kanta lil Ġesu hi taġdmi u inti kont Kienet Toqgħod kantala. kienet sinonima di song eh, mal-prayer meeting, mal-karizmatiċi li kantaw He touched me, oh he touched me. U inti xkont kantala. U di kienet tiġi d-dar u tibda tkanta He touched me. U jiena kont eh, inkantala ta' Samantha J. Fox dak iż-żmien kont fan kbir tagħha. Touch me, touch me, I want to feel your body. U kienet tirrabja l-mama ħafna, eh, eh. ħafna, tipo, vera ma kienieċ ta' fil-Samantha J. Fox, oh, il-mama, għax. Dak iż-żmien kienet is-sex symbol tal-80s. Eżatt, u il-mama. Għal-kem kienet tara daw il-posters kolla imdendlin fil-kamra tijaj u kienet tajdli kif torqot qalb daw xjaten kolla, kun najdila mela mux xjaten dawk. Imma per eżempju, Xorta ma qatgħatx qalbha l-mamma minni ta' baqgħet titlob. Fil-fatt ħaditek, ħaditek healing service. Ija, baqgħet titlob għalija u hekk nammira l-mamma kemm kienet bniedma determinata għax it wasn't an easy, an easy task li lili terġa' ġġibni lura minn. U intkom kontu ħafna ħwa. Iva, anke ħuti hemm għax oħti l-kbira pereżempju tat sehemha ħafna wkoll. Ħadet ħsiebek. Hija, hija. U ġrew warajja u jiffollowyawni u jgħalquni d-dar u, imma eħe, il-mamma ħaditni dal-healing service u ma ridtx immur assolutament dal-healing service. Tgħid x'għamilt biex Tlajt it-taraġ għall-knisja ta' San Ġiljan, kemm bdejt nitkellem ħażin u n-nies kollha jitkażaw bija. Ovvjament dak il-ħin ħa jibda l-healing service ħafna nies tilgħin it-taraġ u dan u mbagħad hemm speċi Għadtilha m'iniex dieħla l-knisja jien assolutament u qatt barra l-bieb tal-knisja u hi qagħdet ftit 'il ġewwa mill-bieb tal-knisja għassa tiegħi il-ħin kollu biex ma nitlaqx u hekk il-grazzja t'Alla żammitni hemm il-healing service kollu għalkemm kont dieħla u ħierġa npejjep fis-sens dieħla u ħierġa hemm it-suntier hemm suntier kbir allura nippassiġġa fuq is-suntier u hekk u Hekk il-grazzja t'Alla kienet, vera qas naf kif nirringrazzjah 'il Ġesù għaliex hemmhekk imbagħad Ġesù kellimni meta wara l-healing service, wara li saru l-healings u jien nittawwal għall-kurżità ħa nara x'inhuma jagħmlu u imbagħad fl-aħħar il-Father kien joħroġ bis-sagrament u ibierek in-nies kollha tal-Knisja u dan għaddej b'din l-isfera. li tkun sfera jew tal-fidda jew tad-deheb u jkun hemm l-ostja, Ġesù Ewkaristija, kbira fiha, u jdur biha ibierek in-nies u jitlob, u jien xi nħarist lejha din l-isfera, litteralment Qisni ħarist lejn spotlight qawwija. Dawl qawwi rajt fiha u bdejt inweġġa' għajnejja nħares u nagħmel hekk u taf bħal meta tħares lejn ix-xemx iddum tħares lejn ix-xemx u mbagħad meta ddawwar wiċċek tibqa' qisek tara d-dawra tonda. Hekk kienet. Hemmhekk u mbagħad hekk ħassejt il-Ġesù li jgħidli insa kollox u ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. I was too proud, ġifieri, biex noqgħod ngħidilhom li Ġesù missni jew hekk, imma, ġifieri, ma kontx. Ġifieri ma għadtilhomx. Ma għadt xejn il-Ħadd, morna d-dar, ġifieri, u hekk, u mbagħad il-mamà dakinhar hemmhekk fil-healing service kellmet lil xi ushers tal-grupp Maranatha u qaltilhom itolbu għaliha u qaltilhom hemm xi mod kif nista' tiġi l-prayer meeting magħkom. U kienu qalula aħna għandna fergħa jgħidula Youth Fellowship, qalula tista' tibda tiġi hemmhekk. U kienet ħaditni. Kienet ħaditni ħafna. Hija u jiena ngħidlek il-verità biex żgur noħroġ mid-dar għattilha u hija mmur minn għalija ħammur hemmhekk u imma l-mamma tiegħi very wise waslitni u baqgħet hemm fil-karozza bil-qiegħda tixma tarakx titlaq. tistennini imma kienet esperjenza verament hekk touching tal mhux ħa ngħidlek mal-ewwel darba fil-prayer meeting imma l-kant speċjalment kantaw song l-ewwel darba li mort kien jisimha Father God, il-kliem imma kien jgħid xi ħaġa hekk, you have adopted me into your family. U hekk ħassejt, ħassejt speċi xi jiena Ġesù lili ħa jerġa' jaddottani lura, ħa jerġa' joħodni lura bħala bintu u he's going to change my life for the better. Allura kelli fiduċja li ħajti ħa tinbidel għall-aħjar imma l-iktar ħaġa hekk li ħassejtha li missitli qalbi kienet li hemmhekk kien hemm ħafna nies f'dan il-Youth Fellowship, imma ma ħassejtx li huma nies li jridu jużawni, nies li jridu xi ħaġa minni, nies li huma ħbieb foloz. They meant well. Riedu hekk. Ħassejt l-imħabba. Ħafna, hekk, ħassejt li jixtiequli l-ġid. U dik xi ħaġa li vera kelli bżonn, xi ħadd li jixtieqli l-ġid. Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għand Tamrita fejn issibu nies u tagħmir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. U minn hemm bdiet is-sejħa tiegħek għax imbagħad hemmhekk minn qisu ta' seventeen, eighteen dħalt il-crash. Mela imbagħad morna darba minnhom very very jiġifieri surprisingly morna il-prayer meeting iltaqa' il-crash ta' Sliema. Dakinhar vera ma ridtx immur, vera kelli dwejjaq u nervi u rġigħ ta' ras u ma kellix aptit immur. U da ħabib tiegħi, ħasra Alla jaħfirlu, Tony Silic, li kien parti mill-prayer meeting, membru mill-prayer meeting, qalli isma' minni, ejja, ħallix ix-xitan ikissrek, ejja għax żgur, żgur jagħmillek il-ġid jekk tiġi. Qalli issa billi toqgħod id-dar bin-nervi, bid-dwejjaq u hekk, x'se tieħu? Insomma, jisfurzani minn hemm u ngħid qalli ġej għalik, għax dak iż-żmien ma kontx għadni nsuq. U ġie għalija u morna u aqqas biss dħalt fil-hall fejn kienet qed issir fejn kien qed isir il-prayer meeting. Bqajt barra fil-kurutur nippassiġġa. Sadattant qed ikantaw qed ikantaw ehm dak in-nhar konna qed nitgħallmu song ġdida jisimha Shine Jesus Shine u ħarġet waħda mis-sisters, Kienu qed jieklu u ħarġet u ratni hemmhekk fil-kurutur u waqfet tkellimni. U qaltli kemm hi sabiħa din is-song li qed titgħallmu għedtilha llum dik l-ewwel darba li qed inkantawha u magħna kien ikollna band sħiħ aħna hemmhekk il-prayer meeting u hekk ma nafx kif ġifieri għadni sal-lum nistaqsi lili nnifsi u Kultant anke lil Ġesù, imma it's useless questioning him għax il-pjanijiet tiegħu hu jafhom. Dejjem hekk ngħidlu, ngħidlu imma x'kienet dakinhar li jien għadtilha lil dis-sister kemm irid ikollok żmien biex tidħol soru? Wow! Hekk out of the blue jiena qatt ma, qatt f'ħajti ma ħsibt li nsir soru, eħe ġifieri pjuttost ma kontx nista' lihom is-sorijiet, assolutament. U hekk. Pero dakinhar Dakinhar li din saqsejta Iva, saqsejta kemm irid ikollok żmien biex tidħol soru. Kemm wara dħalt soru? Ftit xhur. Kien dak kien xi Ġun, Ġun u jiena dħalt f'Disember imbagħad. Mbagħad dik qaltli, qaltli mhux dejjem, mhux kulħadd l-istess, qaltli hawn min jidħol ta' sixteen, seventeen jew eighteen, qaltli jiddependi hu. Għedtilha eh all right, għedtilha jien għandi kważi eighteen, f'July kont se nagħlaq eighteen. U mbagħad insomma tkellimna ftit ieħor u għedtilha inti l-madre, qaltli le, qaltli jien mhux il-madre u kellha, kien hemm man-notice board lista ta' sisters minn madre sa żgħira bħal speċi li l-aħħar li daħlu. Waqt li jiena u isfel ara qiegħda kienet għadha junior, aħna ngħidulhom juniors li jkunu fil-formation. U insomma sell, qas biss naf x'isimha ġifieri xejn ta' sellimtilha u dħalt inkompli l-prayer meeting bil-paċi, bil-, bil-, hekk, trankwilità fija. Issa di ma tridix li diħla soru jiena, ta' ġifieri. Ma imma hekk dak il-ħin isni battalt hekk xkora toqol minni. Ma nafx kif. Illum nirraġuna għax ngħid dakinhar hekk ġrali ħassejt battalt dak il-ħin le, dak il-ħin għidt I didn't question things speċi, kellimtha għedtilha hekk u daqshekk. Mort inkompli l-prayer meeting. Kif spiċċajna l-prayer meeting u ħirġin, is-sisters kienu jippreparawlna t-te u l-kafè, insomma gallettini u hekk u qegħdin nieħdu xi ħaġa flimkien u kien hemm sister u qaltli, Eh għax is-sister di li kont tkellimt l-ewwel waħda qaltli x'ismek għedtilha Angela, kien jisimni Angela jien qabel Mela. ma dħalt Soru. U di ġiet tistaqsini qaltli inti Angela li kellimt il-sister Redenta? Għedtilha iwa. Qaltli tixtieq tibda tiġi hawnhekk tgħinna mat-tfal? Għax kont naf li hemmhekk hemm il-creche, hemm it-tfal u jien it-tfal vera nħobbhom minn mindu kont żgħira dejjem neqridilha l-mamà li rrid hija iżgħar minni jew oħti hekk. U jien kont iżgħira minn tmien. Kont iżgħira. Naħseb ilma ma qaltlek le. Insa qaltli, qaltli jgħid is enough, more than enough. Qaltli u bik għandi tmien oħra. Għandha raġun, kellha raġun. U dana, u insomma, u. Għattiliwa ta' niġi. U għalt li l-Madre qiegħda msiefra bħalissa u tiġi nhar is-Sibt jekk trid tiġi tkellimha, you're most welcome insomma qaltli dis-sister Alla jaħfrilha. U mort, mort inkellimha. U di bdiet tagħmilli ħafna mistoqsijiet, eh l-Madre, tipo, you know. Qaltilha kollox tal-passat tiegħek? Le. Ekk qed ngħid tajdi għattila konna melek u konna melek kontek ta' wkoll u anke hekk le mattili. Mattila xej, mhux talli talli bdiet tistaqsini ħafna affarijiet eh, bħal speċi inti x'tixtieq mill-ħajja inti x'biħsibek tagħmel issa ħana la 18 u eh. Eh, kont bdejt naħdem ftit segretarja ma' ziju tiegħi. U kull ma bdiet tgħidli bdejt ngħidilha ma nafx. Ma nafx. Għandek boyfriend? Le. Trid bħal speċi għandek xi ħsieb li tistudja jew tilħaq xi ħaġa? Ma nafx. Kollox ma nafx. U hekk qaltli ejja ibda hija għinna mat-tfal u ma nafx u jiena huma ma nafx x'raw fija. Imma jiena fihom rajt ċertu, hekk, paċi ħassejt fil-preżenza ta' dawn is-sisters. I felt good. And they, they made me feel good about. Naf xi ġifieri, taf, għax inti, l-enerġija tiegħek, jiena li bil-qiegħda hawnhekk, l-enerġija tiegħek tant hija enerġija ta' trankwilità, li meta qed tgħidli li inti fil-preżenza tagħhom ħassejtha, ngħidlek qed inħossha jiena wkoll. Thank you. Hekk ħassejt, ħassejtni I felt so good. I wanted to, I wanted more, rrid iktar, rrid iktar, rrid nerġa' mmur, rrid nerġa' mmur. U bdejt immur, ġifieri anke wara x-xogħol. Jien kont naħdem il-Pietà, kont naqbad il-bass għal Ta' Sliema u mmur bil-bass u noqgħod hemmhekk ngħinhom bit-tfal. U mbagħad filgħaxija tard immur lura d-dar għax jien kont noqgħod ir-Rabat. U f'November, dan kien ġifieri end of June. Beginning of November lil madre għedtilha madre nista' nippakkja bagalji hawn niġi noqgħod hawn? And I did it with a with a thought u għax għadt issa Għax inti ridt? jekk immur Kont hemm taf li trid issir i- soro. nevita nevita ħafna em problemi d-dar u li naffaċċja em ċertu persuni li lili weġġgħuni ħafna. Not just in my home, ta' ġifieri, meta ngħid id-dar, it's. Il-komunità. It's home. U hekk, tipo, bdejt ngħid, I have to get away, I have to settle u nara speċi x'inhi da, x'inhu da li qed inħoss. U mort, mort noqgħod hemmhekk. U mbagħad ma kontx waħdi helper dak iż-żmien konna ħafna tfajliet ngħinu mat-tfal u hekk u hemm qisu mid mid November ma niftakarx eżatt qgħadtilhom bdejt inħoss naqra konfużjoni t-tfajliet l-oħra jitkellmu jiena għax jiena ħa nidħol sister ma' dawn mal-Orsolini oħrajn pereżempju Bdew jgħidu, kien hemm waħda mill-belt li ħasha kienet bdiet tgħid jien nixtieq nidħol sister imma l-papa tiegħi ma jħallinix u hekk. U jien bdejt ngħid jien se nagħmel, jien se nidħol sorru. Kelli ħafna mistoqsijiet u ma ma kontx naf se nwiġibhom. Sa dak iż-żmien però kont bniedma li diġà kelli komunikazzjoni sabiħa ma' Ġesù. Kont diġà bnejt relazzjoni ma' Ġesù permezz ta' dawn il-persuni fil-prayer meeting li kienu jgħallmuni u għenuni nagħmel quiet time, nirrifletti, kont għamilt qrara ġenerali, kont għamilt il-baptism in the Spirit, għamluli exorcism ukoll u Kont hekk għatxana li ngħaddi ftit ħin għall-kwiet waħdi jien u Ġesù. U lis-sisters għedtilhom, Dil-ġimgħa ħa nitlaq jiena, m'iniex ġejja. Ħa nagħmel ġimgħa ma niġix hawnhekk. U dawk qalu. Biex tara kif iħossok 'il bogħod minnhom. Mela. U dawk qalu s-sisters daqshekk Angela. Telqet. Mhux ġej iktar. Mhux ġejja lura. U f'nofs il-ġimgħa kont bgħattilhom bukkett fjuri u għedtilhom qed nimmissjakom, imma hekk I, I didn't have an answer, ma kellix f'moħħi, fi ħsiebi, f'qalbi vokazzjoni. Aqqas biss kont naf x'inhi vokazzjoni ta' ħajja reliġjuża. I just simply didn't know what I want. Dak iż-żmien ukoll kien hemm wieħed mill-prayer meeting qed jistaqsini il-ħin kollu kontinwament biex noħroġ miegħu. Oh. biex tipo nibdew relationship, relazzjoni, u ħin kollu ngħidlu mhux issa, mhux għalissa, eżatt. U ma kontx naf xi rrid. Barra minn hekk kien hemm ieħor persuna fuq ix-xogħol li l-istess. Hi kemm kellek fans? Sorry. Kemm kellek ammiraturi?

U int x'int taħli l-ħin tifla bħalek tfajla bħalek, ejja ħa nurik x'karozza xtrajt jien ejja ra noqogħdu qed ngħidlek. Anyway, u dan hu. U mbagħad għaddiet dil-ġimgħa and I was so looking forward li mmur lura. U hekk ħassejt, this is my place, this is my home. U għamilt id-deċiżjoni. U mbagħad mhux għamiltha ta' ġifieri m'għadtilhom xejn is-sisters imma Il-madre mbagħad qaltli fil-bidu ta' Diċembru qaltli ħa jidħlu żewġ tfajliet on the sixth of December, ħa jingħaqdu magħna biex jibdew il-ħajja reliġjuża. Trid tingħaqad magħhom? And without hesitating, ġifieri, m'għadtilix ħa naħsibha jew hekk, għadtilha iva. Il-mamma kif ħaditha? Ħażin. Vera? Illami. Imma jekk kienet tħobb il-prayer meeting. Eħe mela, he touched me. Tgħidx kemm bdiet tixxenja u tgħajjat. Vera. Tħallġenni. Tħallġenni. Dik bdiet taħseb li. Forsi m'hemmniex. Le, m'hemmniex ta. Dik ħasbet li rrid nitlaq mid-dar, eh. allura sibt skuża li ħammur ma' sisters u mbagħad minn hemm nitlaq. Skuża, naqra estrema, ma' msomma. Għan nitlaq f'dar ta' biex mmur soru mbagħad Mbagħad nitlaq. L-ewwel meta bdiet meta l-ewwel darba tila ħammur nkellem il-madre ukoll ta' nħasdet qalt li x'għamilt. Naħseb ħasbitni jew pregnant, ħammur nkellem il-madre tal-orsolini, ovvjament tgħidlek biex iżommilha l-baby jew xi ħaġa hekk, qed tifhem. Insomma, u moħħa kien jiġri iktar minn tiegħi, għax kieku ma kontx ngħidilha ħammur inkellem il-madre. Kont tgħidilha xejn u mbagħad tmur tmur tgħidilha jien sor. Hemm eh, ħaditha bi kbira tal-mama ħafna. Imma llum il-ġurnata Il-lami. Kemm tfissidni. Nista' nimmaġina. Mbagħad minn hemmhekk inti ħallejt lill-anġela warajk. Eżatt. U għażilt l-isem. Michela. Michela. Però jiena naħseb aħna nafu għax ġieli smajnik titkellem li inti kellek kriżi fejn xtaqt forsi li jkollok it-tfal tiegħek. Aha, mela, mela.

Kompli sister. Le, superwoman. Far from it. Um, I am very, very, very much human. Um, ma għandi ħafna titanium metal ġofija ġifiri. Fil-fat. That could make me a bit of a super titanium woman. Għax inti 33 sena ilu għax għat not. Yes. Darba għat li fil-1999. X'met met tiġin il-calculator. Għat not. 33 sena ilu Inti waqajt. Mela kelli accident. Accident naqra gravi. Kollox gravi nagħmel jien. Waqajt minn fuq is-sellun, waqajt sular. Waqt li kont sister ġifiri. Waqt li kont sister. Konnet nżejnu għall-Easter, qed narmaw is-sepulklu. U ftaħt is-sellun kollu għax ridt nilħaq ovvjament sular u s-sellun iżżerżaq minn fuq it-travu u ramieni mal-art. Ksirt idejja t-tnejn. Konsekwenzi. Aha, ħafna, ħafna. Ksirtik. Ksirt idejja t-tnejn u ksirthom vera ħażin għax qlajthom anke mir-wrists, qlajthom minn posthom. Farrakt erba' disks fil-lower back. u kelli whiplash u kelli tliet slip disks oħra f'għonqi. Għamilt erba' operazzjonijiet. Operazzjoni minnhom għamilt waħda l-Ingilterra u waħda u Malta, damet tmien sigħat. Fetħuni 360 degrees biex iduru mal-ispine kollha and they installed titanium metal rods, cages, insomma ħadu xi għadam mill-hip biex isewwu Full. L-aħħar waħda li għamilt fon hi għamlu li neħew li tlet slip disks u għamlu li plate. So that makes me a titanium woman. Eħe, eh, ma niggustak, għax tajdi kollox b'daħqa fuq wiċċek u b'serenità. Però naf li inti miġugħa kuljum. Ija, ħafna. Ara, ara, tgħidli iva u oh. titqal. Miġugħa kuljum. Għax issa għandi erba' slip disks oħra ta' ġifieri. U xħan għamlu bihom? Għax ħaġa tal-iskantament, ek najt jien, looking back on my life, eh. ma jien kollox bil-kbire, eh. kollox bombastik. Eh. Iġifiri l-lum il-ġurnata miġuwa kull-jum u t-tabib għallek ma jista' jagħmel xejn. Tipo l-ispine, it's what it is, it's all damaged. Ma jistax jopera, jerġa' u jsewwi fejn hu msewwi, issa wara dawn is-snin kollha l-operation, l-ewwel operation li għamilt f'dari, it's wearing out, hemm il-wear and tear, il-ħadid qed jiekol l-għadam u ma tistax, I mean. X'inhuma l-prognosis tiegħek għall-futur? Għadek żgħira. Le ta' m'iniex żgħira. Aw għadek żgħira. U hi saħejh. U għadek fi ftit triq għaddek fil-fjur ta' ħajtek. Għadek żgħira. Imma x'in. Eh, ma nafux, hu, I mean, I could end up in a wheelchair, bedridden, ma nafux eżatt. It depends how, how fast it progresses, hu. Imma I have hopes, I, I trust in God, għandi fiduċja kbira f'Ġesù li jridni naħdem Ejja nitkellmu fuq il-ħidma tiegħek għax jien hawnhekk diġà qaluli li diġà għadda l-ħin imma jien għadni laqqas bdejt inkellmek fuq il-fostering u fuq it-tfal li tuħu ħsieb. Jiena ħa noqgħod hekk ma narahomx jgħiduli l-ħin. Jiena ma naħsibx li kombinazzjoni fej taħdem inti sim Angela House naf li mhux għalik. Ija. għax għadtli l-istorja li ma tantx għandna ħin ngħiduha, imma inti taħdem ġo Angela House u tuħdu bħalissa tuħdu ħsieb 23 tfal, tifel u tifla plus li inti tmexxi l-kindergarden. Ekku. U bdejt kellimni fuq it-trauma li għaddu daw it-tfal, il-fostering, kemm ma tantx hawn nies available għal fostering. Aha, ekku. U kont qed tgħidli anki for example ikun hemm min ikollu failed fostering u jerġa' jiġi għandkom. Mm, ija, sfortunatament. Kont qed tgħid li kien hemm tifla tanda sitt snin. Eh, eh, sfortunatament jiġru daw l-affarijiet, ifhem. L-ewwel net minn dakinhar li tkellimna tfal naqsu ftit, imma it-tfal naqsu ftit għax imorru lura jintegraw mal-familja. It-tfal, it-tfal li li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna kollha jkunu għaddew minn sitwazzjonijiet fil-familja tagħhom li sfortunatament tkissirhom xi ftit. Issa, ovvjament meta jiġu għandna, aħna nippruvaw nerġgħu nibnulhom ħajjithom mill-ġdid u nfejqu ħafna ħafna weġgħat li mhijiex faċli. U jweġġgħu huma u nweġġgħu aħna. Jibku huma, nibku aħna. We only want the best for them. Li hu ta' ġid għalihom aħna rriduh. Issa, hemm il-fostering li ikun ta' ġid għat-tfal imma again regrettably ikun hemm failed fostering. Jiġru dawn l-affarijiet, mhu tort ta' ħadd, things that happen. Illum il-ġurnata mhijiex faċli għaliex kif għedtlek hemm foster families Malta kemm jista' jkollna foster families u hawn min anke qed jiffosterja two or three children already. Imma hawn ħafna tfal li għandhom bżonn fostering. Ifhem, hawn ftit, hawn, hawn mhux ħażin, imma again għax mhux il-kwistjoni hi di, mhux it-tfal li hemm Angela House biss, tinsiex li aħna kellna il-creche ta' Sliema fejn kellna l-babies u hemmhekk sar proċess biex it-tfal kollha li kien hemm il-creche, il-babies kollha li kien hemm, kien hemm naqra mhux ħażin, kollha jiġu fostered. Jiġifieri ejja nagħmluha ċara, dawn it-tfal kollha, għax jiena di kont mingħalija, mhux jiġifieri m'għandhomx omm u missier, No. Mhumiex orfni. Le. Għandhom omm u missier. Għandhom omm u missier. Imma. Ma jistgħux jieħdu ħsiebhom huma għal xi raġuni. Irrakkontajtli erbat istejjer inti li bellaħtni, per eżempju. Għal xi raġuni, aha. Il-baby li kienet tuħdu magħha the night clubs. Iva, iva, iva. Baby ċemplu billej, pulizija jgħidulna ħa nġibulkom baby issa għax ikunu sabuh mal-omm ġo night club, ikunu rrappurtaw xi nies fil-viċin jew fl-istess night club ikunu jirrapportaw din it-tifla ġol-Mexikosi, ġo night club, dak iż-żmien, għax issa dan il-każ ilu ftit, dak iż-żmien kien hemm tipjip, kienu jpejpu, daħna ġo dan in-night club, storbju ta' mużika dwal, ovvjament ikun hemm disco lights, u din tiddiehes mal-irġiel u l-baby tibki u togħxa ġo dan il-Mexikosi ovvjament maħmuġa, bilgħaġġ, għajjiena ma tistax torqod. U ovvjament imbagħad jidħlu taċ-child protection u joħduhom, joħduhomlhom. Għadt li wkoll ġieli sibtu babies li meta jidħlu l-pulizija l-omm tkun rieqda fuq is-sufan. Ikunu drug addicts. U anki l-koka fil-bottle. Kellna każijiet mela li sabu l-baby flok bil-ħalib ġol-bottle u jasa baby ġieli li laqqas hi kapaċi għadha żżomm il-bottle weħedha. Il-bottle ma' ġenbha u mimli bil-koka, Coca-Cola ġifieri flok bil-ħalib. u jitfgħulhom ġieli anke sustanzi, imma. Sustanzi? Ġifieri xi ħaġa biex iraqqduhom lit-tfal, biex iraqqduhom. Sfortunatament meta l-bniedem, u jiena mhux ħa ngħidlek ġifieri ħa ntih raġuni u ma ntihx tort, għaddejt minnhom sitwazzjonijiet fejn bniedem ma jirraġunax. Bniedem ma jirraġunax. Bniedem ikun għaddej minn sitwazzjonijiet verament koroh fil-ħajja tiegħu. Bniedem li jkun litteralment iddisprat, ikun verament jgħum fil-ħama u fil-ħmieġ u fid-dlam tal-ħajja tiegħu and he doesn't find an alternative. Ma jistax jara triq oħra. U Aħna mhux it-tfal biss ngħinu, aħna nippruvaw ngħinu anke l-ġenituri. Min jaf kemm għenna sigħat twal anke l-madre fuq it-telefown id-dar, jiġu hemmhekk, titkellem magħhom, tikkawnsilja daw il-ġenituri. Ġieli tħallsu għat-terapija tat-tfal ukoll. Eżatt. Għax il-waiting list tkun twila iva, ħafna. Iva, iva, Il xogħol huwa vasta, I mean, meta tidħol fil-każijiet ta' tfal hemm ħafna xi jsir, ħafna. Aħna mhux sempliċement naħsluhom, nlibsuhom, nitimgħuhom, naħduhom l-iskola, There is much, much, much, much. Nista' nimmaġina u rrakkontajt il-babies li sibtu, il-baby li sibt fil-banana box, il-baby li sibt fil-borża tal-Lidl, il-babies li sibtu li sibthom kienu kittens. Jiena meta bdejt tirrakkontali dawn l-istejjer kollha, Jiena nkun nixtieq ngħidhom dawn l-istejjer għax xi kultant hawn ħafna nies jgħixu kif ngħidu taż-żwiemel hekk bil-blinkers għax tant m'aħniex aware tal-affarijiet li qed jiġru madwarna u fil-fatt inti għedtli li meta dħaltu għall-Eurovision il-kanzunetta kienet fuq fuq il-każijiet tat-tfal li ltqajna magħhom kollha u hija s-song Love and Let Go Hija kollha kemm hi mill-bidu sal-aħħar, ovvjament bl-għajnuna ta' Philip Vella u Peppi Azzopardi, għenuna niktbu din il-lirika bl-istejjer li bdejna nirrakontawlhom ta' każijiet ta' tfal li ġraw vera. Għalfejn Let Go? Let Go għaliex l-imħabba kbira li tagħti lil dawn it-tfal u kemm issir tħobbhom. Jien ngħid għalija, they are born in my heart. Ma wellidthomx jien b'mod naturali imma wellidthom ġo qalbi. U meta. Ma na, ma ni, ma qas nimmaġina pereżempju, kif naqbad ngħidlek, anke sempliċement immur id-dar u tgħidli waqgħet pereżempju, weġġgħet. Nixxokkja, anke sempliċement ma setgħetx torqod bil-lejl it-tifla għax inkwetata. Qed tgħidilna qed tuġani qalbi għax għandha każ tal-familja tagħha qed jinkwetha. Għandha, ġifieri hemm ħafna ħafna affarijiet li tħoss u tibki magħhom. Ma tistax ma tħobbhomx, ma tistax. U naħseb hemm ħafna letting go għax jekk imorru lura għand il-familja tagħhom wara dawk is-snin kollha. Nifirħu magħhom ħafna. Reintegration hija ħaġa verament sabiħa. Ovvjament Success stories tat-tfal tagħna iġibulna ferħ enormi. Imma eħe, you have to let go. Ma tistax, dan anke foster parent ta. Mhux hekk. Tkun rabbietu, ħabbietu. Għad li kellha wieħed ta' għal disa' snin u mbagħad. Għax nista' nimmaġina wara disa' snin inrabbi tifel u mbagħad joħduhuli. Eżatt. Għal dak jiġi tiegħi. Eżatt. Jiġifieri jiena minn hawn ninża' l-kappell għal dawn il-foster families. Ii. Għax irid ikollok qalb kbira ħafna. Ħafna. Għax qed tagħti ħafna mħabba, imma taf li ħa titlef din l-imħabba. Qatt m'hu ma tiegħek, hu bħalna, aħna tagħna imma mhumiex tagħna. U nħobbuhom. ħafna iktar milli kieku kienu tagħna, għaliex inti trid tmur oltre l-maternal instincts tiegħek. Tifhem? Ġifieri anke meta jkollok tip ta' tfal li bħalma ġieli kellna minħabba problemi li għaddew minnhom, minħabba problemi li għaddejjin minnhom, lilek jigdmuk, ituk bissi, isawtuk, iwaddbulek l-affarijiet, xorta tibqa'. Trawmatizzati, hu. Ħafna, ħafna trawmatizzati. Xorta tibqa' tħobbhom. U tibqa' Jiena. tgħajjatlu, ejja ħa ngħannqek, ejja, ejja, isma', ejja ħa tikkalma, ħa ngħannqek. Tfal sfurtunati ħafna, però fl-istess ħin iffurtunati li jsibu lilkom. Grazzi Ġesù. Jiena nixtieq nagħlaq billi ngħid li naf li intkom finanzjarjament tbatu Ħafna wkoll, pero' għandkom il-benefatturi, għandkom min jgħinkom, jiġifieri jekk forsi xi ħadd qed jarana u jixtieq jgħinkom jista'. Grazzi Ġesu', għandna persuni li kontinwament jaħsbu fina u l-bżonnijiet huma kbar, kbar, kbar. Sister, jien għandi present żgħira. Awwii. Tajjeb, mhux minn għandi, minn għand Gwida kollu, insomma. Aww, vera? Banderas, the icon. Thank you. Din għalik, tajjeb, Saġa, sorry, bizbal, ek, ek. Wow. Għax bil-maqlub kien. Grazzi lil tax biex perfumery tal-gżira ċaġa zaħira. Oh, sweet, thank you, vera, napprezza. Thank you so much. Tal-affarijiet kolla li tamlu intkom, għaxina meta semmu li tfal tibda tinqasam li qalbi. Pero, sister, Thank you ħafna talli qsamt magħna tas-sinċerità. Itlob għat-tfal Melanie, itlob għalihom. Thank you. Dak biss nixtieq. Itolbu għat-tfal please. Għax aħna we want the best for them. Ħalli jkollhom futur sabiħ. Hekk biss. Thank you. Grazzi. Thank you so much. Grazzi ħafna. Jiena qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil libsi għal ħwejġ tiegħi, lil Garrick Hair Stylist għal xagħri bil-prodotti Kotrick, lil Kotril, lil Jennifer the Makeup Artist, lil Intercomp għall-iPad u Luxonas għal set. Grazzi. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Miniso.